Kan han inhmu a, tin kan DC leh kan SP te, kan SDO te leh Doctoral fimate te ZMC chungchanga rawn hriat tam tak neiin ama nen atang hian zirtir tam tak kan nei a. A hengte hi a tul tul men rawn hrilh rawh te pawh ka lo tih ve thin te a ni a, chung te leh hun serh min hmansak tu upa Remruat Lian te, Pu Lo Ro Sang F, Tual Lai Tual Lai, President, HSA, Pu Lal Rin Sang Adalngawn GS, HSA, Pu L Ro Thang Lian Khawung, Upa HT Nan Thanglian leh Vaina Lo Kalkhawmar Students Union member duang tak tak te, Saipum khawtlang hruaitu leh party lama kan lungrualpui te, khawtlang mipui leh official te, hmun dang atanga he hun he kut rawn hmangtu te insa vaiin kut chi mai ka bu ka chu. Hei vaina vanduaithlak takin. Kuar chhungkua kan nei a, kan kuar chhungkua te kan thleng a, Pathianin thlamuanain awmpui se tih kan duhsak a ni. A hmasain han titi mai mai phawt ka duh a. May ni sawmhnih pariat, Sangkhat zakua sawmkua pahniha khan a vawi khat nan Saiphumah hian ka lo kal a. Chutah chuan thenkhat chu in la piang kher lo vang. A senior deuh chuan in la fiang a. Chuti lai chu HPC vung vang lai kha a ni a. Site pumkhua hi rei tak chhung kar fiu a ni a, hna pawh in thawk tha thei lo a ni. Ka VC in ruai min hreh sak a. Bawng te min lo talsak a, dang te min hawn tir nghe nghe a. Ka kha Beipenek ka ei hawi khatna a nia, tui hi ka ti ta em em mai a. Vawiin thleng hian tui ka la ti a, ama erawh chu in Beipenek hi a dal dual dual mai a. Hmanlai ang khan siam deuh la thla reng in ka hria. Tichuanin zanah public meeting kan la a, Pitar, putar te pawh meichher chin an lo kal a, kan hmain kan kal a ni. Tah chuan Saipum khua hi sorkarin a khawm tur cheu ni lo. Saiphaya in sa turin kal reng reng tawh si u. Ban khur pawh in lai tur a ni lo. Tu main he khua hi in chhuahsan tur ni lo. A mawh ka phurang ka ti a ni. Kan VC te kha chuan an hlau thawng viau a, ram buai pawh kan ni tawh lo a, sipai in min khawm mah tia Mizoram sawrkar ngei inah kan kual khawm a tum hi a dik ka ti thei lo. Amaw zawng zawng ka phur ang a, inkal lo mai ang. In kal lo chuanin bawng khalh ang chuan an khalh hauh lo ang chu. In duh lo chung chung chu Police sakna hmang chuan an nawr chhuak chuang lo ang chu. In awm hlem em em ang. Chuvang chuan duhman in in sa tur a ni lo tih khan keimah thu khan in order ka chhuah ve tawp mai ni. Tichuan. In kal duh ta lova, vawiin thleng hian hei mei mit lovin kan lo awm chho thei ta a ni a, khanglai thil kha thenkhatin in theihngilh tawh maithei a kan sawi thar leh duh a. Chumi a kum lehah chuan mla inthlan a awm a, khatianga helaia. Boruak te ka rawn neih vang kha nge ni? Kan hotu ten bil khaw thlir vial tih lai kha a ni a, helai vial a ding tur khanin mnf ticket atangin min din tir a, ka rawn ding ta a. Sangkhat kua sawmkua pathum November ni sawm pathumah motor a lo luh theih loh avangin ke in kan rawn kal a. Khulai bawm kha kan HPC unau ten an bawm chhia a, motor in a kal thei loh a ni. Inrit ni zan ah kan rawn thleng a, zan ah biakinn ah thu min sawi tir a, chumi zawh ah public meeting kan nei nghal a, Sunday school ah hun min pe a, chawhnu ah mual inkhawm kan nei a thu ka sawi a. Zana upa ngur ro pianga'n a hun min pe a, nilengin Pathian thu ka sawi a ni. Saiphum khua ah chuanin za ah za deuh thaw kha vawt hmu dawn in ka in hria a ni. Kan thla muang khawp mai a. Amaherawh chu ka ti lai kha Congress sawrkar lai a ni a. PC kha an la tam viau bawk a, PC atang kha Puais Lalthanpuia a ding a, cheng nuai nga an pe a, board chairman hna an tiam bawk a, a bawng an khar tir a ni. Tichuan PC chuan Congress candidate Pu Vai vengah an pui ta a, An puisa tliah mai ni lo a, bawm an khar mai ni loin nasa takin an campaign pui ta zel bawk a. Party pahnih kha ka beih a lo ngai ta a. Tichuan HPC leh Mizoram sorkar inbiakna khan Pu Vaivenga kha chairman ah an dah a. Pu Vaivenga hi inthlan tlin phawt chuan HPC nen inremna a siamsak dawn che u ni. Chuvang chuan inthlan tling tur a ni tiin HPC leh Mizoram sorkar an lo in dawr a, HPC chuan Pu Vai Veng a vote tur thu an puang ta a ni. Tichuan HPC pawh chuan min do ve leh ta a, ah a hma kan lo kal a, an awm teh reng nen a nu lawk November ni sawmhnih paruk ah khan kan lo kal leh a, Tu man thingpui pawh min lum ngam tawh lo va. Kan unit president Pu Lo Thang Thruama a ni a, a thiannu Pi Thla Muanin tukverh hi a hawng dek dek a min rawn bih ngam chauh a ni. Mittui hian hla a ni. Saipum khawpuiin min vote in duh a ni. Mahse inhlawtna kan hre dawn an tih tlat avangin min hlawt ngam ta lo va. Kan unit hruaitute ram hnuaiah zanah an hruai a, unit sir zawng zawng an chhuhsak vek a. Lo duhawma vote chu hmar hnam atanga hnawhchhuan ni ang ti a ni. Chutiang karah chuan thih huamin kan campaign a. Pathum in min bei rawn ta a. Ka ti lai a HPC ten an ngaihtuah dan chuan Pu Vai venga thin chuan inremna tha tak nei tura an in ngaih vang khan an pui a ni a. Amaherawh chu mar hnam atanga inhnawh chhuah tih tlerh mai ang kal kha chu a ni lutuk lo deuh khan ka hria a. Upa.

Min lainat em em a a luah phei chuan ka thian tha ber a lo ni a, mahni lawkah Sakawrndai ka kal pawhin a tu leh fa ten chibai min lo buk lawm lawm a ni. Mahse min tiang a bei kha kan tawp ta a, unit pawh a ding thei ta lo a, kan sil te lak a lo ni ta a. Tin, Independent khan. HPC aiawh ang deuhin Pu Thanglawra a ding a, chu pawh chu an hnawhthawng a, a bawm an khar tir ta bawk a. Chutiang a ni avang chuan ka tling zo ta lo a ni. Tah chuan kan Unit President Pu Lal Thangthuama te chhungkua phei chu Saipumah hian awm reng lamna pawh ni lo ang a, an ti a. Bilkhawh thlira pemthlak te an tum a, in luah tur te an zuk zawng hial a, an pem ta em lo deuh a. Khati lai boruak kha a chah khawp mai a. Tichuanin kum sawmhnih leh pali hnuah sanghnih leh sawmkua sarih, March, ni sarih ah khan Saipuma hian kan lo kal leh a. Ka incandidate hnu a ka lo kal lehna hmasa ber a ni a. Pu Thlantluam a lo thi tawh a, an nu Pu Pim Muani khan kum sawmhnih leh pali ral hnuah Pu Thlantluama tuamna puan ka ta tur kha a lo la dah tha vang vang a ni. Min hlan a ni chu chu a ropui ka ti khawp mai. Tichuan, Sanghlihsawmhnih pahniah te kan lo kal leh a, hei tunah te ti hian kan lo kal leh a, hun a lo danglam ta a. Dik tak chuanin HPC te khan genuine problem an nei a, non-violence in kawng an zawh a ni, an demand te hi. Mizoram sorkarin tharum thawihin police te a vuak tir a, Na takin hliam te an tuar a, inah te tlangval an awm ngam tak lo vangin silai an keng ta a. Ka da tang khan silai kenga zalenna sualna a lo in tan ta a, a tir atanga kan in dawnsawn dan dik loh vang a ni. Rei tak chutianga a awm hnuah sorkar nen inremna thu thlung an han sign a, nimahse langin awmzia. A nei chuang lo. Kan rau thuam te chuan han dah tak na a, buai a reh chuang lo va, kha inremna tutthlung te kha ti hlawh thin a ni chuang lo va. Tichuan inremna tutthlung ti hlawh thin a neih a nih theih turin ka hovin Sakawrdai Field ah khian chhun pachanga kawng kan zawh a ni. Helaiin thlan laiah thil hriat thiam lo avangin, Inthlanna min ti tla mahse langin marnam tana ka din hi ka ṭhulh chuang ngai lo. Thei tawk ka chhuah zel a ni. A chhan chu thil an hriat thiam lo vang a ni tih ka hria a. Saipum mipui pawh khan min vawt duh lo an ni lo a, min vawt ngam lo a ni. Rilru na ngawih ngawih in an awm tih ka hria a ni. Chuvang chuan Saipu mipui leh a khuain ka theih nghilh ngai reng reng lo va. Tichuanin ah Silung Hills Council rules siam a ni a, vawng te vawk te talin khaw dam taka kan lawm a, lawm su lawm su lawm tlak a ni lo ka ti lawm lawm a. Mahse, a lawm tlak a nih leh a nih loh kan hre miau lo a, kan lawm vak ta vak a. Rules ringawt hi engtihnna mah a ni lo. Rules chu chu duati danglam thei ni, Act, a awm tur a ni, danpui. Sinhu, Hills Council Act, sorkar hian a pass ngei ngei tur a ni. Chumi tih danglam dawn chuan House-a mla ten amendment an pawmpui zel a ngai tawh a. Chutiang dan puitling hnuaia in awm hma chuan in him lo ang tiin chu chu kan thei ang angin kei leh ka party te kan hruaitu ten kan nawr pui reng chu a. Tichuan Sanghni leh Sawmpariat ah khan Act chu kan lo pass ta a ni. Khatah pawh khan nasa taka tanlatu leh nawrtu ah kan tang zel a ni. Amaherawh chu Subinua pawh chuanin buaina a la reh chuang lo va, tunah hian HPCD te lo piangin kan naute silai keng engemaw zat an la awm tih kan hria a. Amaherawh chu anni nen pawh hian kan inbe mek a. Tun atanga rei vak lovah hian remna tluan tling kan nei thuai theih kan inbeisawi a ni. Khmer Students Association hi Zofaten zirlai pawl kan neih zinga aupa pawl a ni a. Kum sang kha te kual sawm thum pakua din a ni. A motor hi sinin, frilin, sanin, thuaiin, serve the nation tih a ni a. Duhlian tawng chuan thawk lam pel a, tanpuiin kaihruai lam a kal thei bawk hek lo va, chutichung chuan a lo hawn tir a. Keini hian hna sawm sarih pahnih velin ka hria ka hriat sual loh chuan hemi college atan hian in lak kan phal sak tawh a, a pawimawh zual sawm hnih bawr vel la nghal turin kan ti bawk a ni. Tin, Mizoram State University kalpui thuai turin post sawm sarih kan siam a, a hmahruai atan post sawm hnih lak phalna kan pe nghal a ni. A that em avanga Institute of National Importance tih a kawh, NIT, Mizoram Campus sakna kum tam tak lo chawlhsan tawh chu an harsatna kan ching fel a, hna an kalpui thar leh mek bawk a ni. Sorkar hmasain Forest Clearance, La lovin an lo bung ve tawp mai a, an kal leh thei si lo va. Tichuan, Bible chi sawmhnih vel zawi a lo ngai a, dan baw chian man. E, dik thei lo ka tia ka tlang thla Delhi-a Minister hnenah ngaihdam ka zuk dil a, min ngaidam ṭheuh a, a ngaidam thei zawng zawng min ngaidam a. A bar kan tlak flat hunah khuan kan NIT hi, Kan thang thar te technology lam inzirna tura pawimawh lutuk mi rama kal ngai lo tur ania, chu chu tunah khuan kan thawk tan ta a ni. Tin, kan thalai te zingah sorkar hnathawh tum lo mahni ke din tum tam tak inawm tih kan hria a, chungmite tan chuan han holding scheme, Kan siam sak leh thung a ni. Tun hmaa scheme an lo kalpui tawh thin, party-a membership fee pek hnu a dawn mai theih ang kha a ni ve lo. Han holding dawng tura ZPM-a inluh rawh luh kher kha ngai ve lo. Sorkar sum party fund anga vote zawm nana hman kha ram lui zia ni kan duh ve lo. Chuvangin in project-a that leh that loh ah khan an rawn en dik ang chung a. Eng party nge in nih an endik dawn lo, in hlawhtling dawn em, in ti tak tak em tih khan i mah i. Lawn a pung awm lo, quarantor ngai lo, mipui hma kan intiam angin quarantor ah kan dinsak ang che u. Sorkar hmasa in quarantor a din khapna dan a lo siam hi kan paih ang kan ti a, kan paih tawh a ni. Tichuan Quarantor ah kan din sak vek chu a ni. Quarantor hran a ngai tawh lo. Chuti chungin bank thenkhat chuan Quarantor an lo la ngah nghen cheu a. Nimin ah khan Mizoram bank zawng zawng ka kohhawm a, zilh ngai an zilh a ni. Interest free a nihna chhan chu a interest in pek that chuan kan rulhsak dawn chu a ni. Chu chu free dan tur a ni. Nuaisawng la thleng lak theih anih avangin nuaisawng a inrawnti tlangpui ringawt a, inṭet nen a inmil lo chuan nuaisawm a tihlawh thin chi anih chuan nuaisawm an reh bunsak ang chu. Kan inreh bunsak a ṭhenkhat chu inlungawi lo a ni tiang anih te chuan ka insakna daih dawn hlei nem te an ti a ni. Insakna tur te an rawn bilh tel anih chu mawle, ram hlui ziah bawk. Kan trade atan khan a nih leh lo ni pek tur ni in sakna a tel lo. Khatiang kha kan awih tawh lo tih kha lo hria uleng in tichuan eh a thawhkhanna a pilot phase ah tun December thla tir thleng khan mi zahnih sawmriat pasarih hnenah loan pek an ni tawh a, Tunah hian bank pathumah pending engemaw zat a awm a, chung bank te chu ni min piah khan ka koh khawm vek a, tichuan tun December ni sawm panga hmaa clear vek min tiam vek a ni. Anmahni vawiinah chuan Chief Minister hi tun hma Chief Minister ang a ni thei tawh lo, Chief Executive Officer, CEO, anga function a ngai ta. Chuvang chuan khang ben te pawh ka ko ro ka ti lo, keimah ka ko a ka hrilh mai ni. December ni sawm pangain tihfel thei reng ka ti a aw an ti mai. Prime Minister pawhin chutiang tho chuan a ti. Chuvang chuan tunlai politician chu CEO angin kan function tawh a, ih sumdawrna thil kan khawih tawh a, a tak taka executive buak kan khawih tel te hi a lo ngai tawh a, tichuan tuna in a face nihna. Kan ti belh dawn a, tichuanin tunah hian mi zahnih sawmriat pek bang ang na nei hi tun thla ni sawm panga hmain an thlir tel ang a. Tenchin Nest.